pakunzwa shoko ramwari e, sezvandakataura nezuro on thursday next week uh, if god grants us the grace i shall give you an opportunity to ask your questions regarding your faith regarding the gospel regarding the mystery of god

that arose as they tried to grasp the message. The Berean church in particular, the Bible says they were in the habit of looking back into the scripture. Kana Pauro aparidza vachida kuziva kuti ndizvo here zvaparidzwa naPauro magwaro. Magwaro anoti kudii nazvo. Saka ndiyo nyaya yatichazoita musi wechina Ndiri kuzvitaura china chisati chasvika kuitira kuti vanoda kuuya vagadzire mibvunzo yavo. Ndinonyanyoda vafundisi ndovandonyanyoda noti ndo vanobhonga vachiti ah, anoparidzirei achidaro saka panguva yekubvunza unotenderwa kupopota kana kungoya kuti zvamunoparidza hazvi handizvitende munonyepa ndokubvumidza Asi hauzofanirwi kuzogarawo pasi usina kuzovhura magwaro uchitiudza kuti chinosaka kuti ndezvekunyepa chii une besisi ipi mumagwaro makadii mama haa iboya mukati uno iboya mukati uno ndinoshamiswa zvikuru uye uye uye uye uye e, kune vamwe vanhu va, vanogona kupinda mu, muboka revazukuru vavo sezvandakaita izvi asi vanowana nzara yekuuya murodhi kuzonzwa shoko ramwari ndoda kukuzivai mama ndimi mamani shoko makarinzwa rini Uri kukomborerwa here? Ngatiomberere maoko tora nzvimbo here. It's a good thing kuona vanhu vezera ravo vachiita interest yekunzwa shoko raMwari. Nezuro takaparidza mharidzo yainzi kuridza mhere. Kuridza mhere. Takaitora paDeuteronomy chapter 22 kubva pa 23 kusvika pa 30. Saka nhasi ndakoshiwa bhaibheri rangu. Ipapo ndopaunozotanga kuona kuti wakatumwa here kana kuti hauna. Wozoneko uneko wazoparidzaka uneko wakaitira vhakeri munotebook. Robva rabiwa. haleluya robiwa ka vanhu vakamira sezvavakaita izvi vachida kuita sei vanonzwa shoko ramwari bhaibheri hapana revakuti naiwaya mazhinji saka vhangeri harifanire kubva munotibhuku yamufundisi ikadaro inenge isiri vhangeri inenge iri presentation vhangeri rinofanira kuti inge iri mukati mako iwewe irege kunge iri bhuku ikaita bhuku haisi yamwari saka bvangeri inenge iri mukati mako iboverega ipapo 113 dzamabasa dzavagaratiya dzavagaratiya galatians chapter 1 verse 13 bvangeri haifanira kunge iri pauri inofanira kunge iri mauri mweya muchena anoita yekuzarura inside you zvoti vhino ukabirwa noti bhuku kana bhaibheri unosara nevhangeri
Nokuti makanzwa zvomufambiro wangu kare pakunamata kwavaJudha. Pakunamata kwavaJudha takanzwei? Kuti ndaitambudza kereke yaMwari zvikuru kwazvo. Ndaitambudza kereke yaMwari zvikuru kwazvo. Ndikaiparadza.
Ndokubva ndaiparadza kereke yani zvayo? Hanzi ndo mafambiro andaiita kudhara. Kureva kuti mufundisi zvaanoita haangotanga ari mufundisi. anotobhenga aine mumwe mufambiro waanga ainawo mufambiro iwoyo hauziwo kuti ungaite chigumbu kuti kana kunyara nawo nekuti munhu wese anowanikwa ari mutadzi ukatoti handina kumbotadza uri kuti handina kuponeswa bcause jesu anongoponesa vatadzi chete kana usiri mutadzi haana nidi nekukuponesa Saka Pauro anoti makanzwa hunhu hwangu hwekudhara anobva ati you have heard of my conversation in time past tangidzai vhesi 13 nokuti makanzwa zvomufambiro wangu kare pakunamata kwavajudha in the jewish religion saka reshona harina kuburitsa nhau iwedhi rekuti religion because religion hakusi kunamata religion chinamato because isusu hatina chitendero chinamato hatina chinamato we don't belong to a religion we are a kingdom people ipapa tatotanga kuparidza zvekuti kana uri mukristu izvezvizvi Hausati waporeswa. Amen. Kana uchifunga kuti inini ndiri muKristu, wakaradzika zika iti. Ini handisi muKristu. ChiKristu chinotori chitendero chakatanga 300 AD. Jesu wakwira kudenga. Vana Pauro vakabva panyika panapa, ChiKristu chisati chatanga. Vana Peter vakafa chiKristu chisati chatanga. Haleluya. ChiKristu chakatangwa na Emperor Constantine na Emperor Nero vepa Rome pa Italy. Chakatangwa chakapfeka Roman Catholicism. Mazuva iwayo yanga isinganzi Roman Catholic Church. yaitongovawo religion yaingo eh, nyaya dzacho dzakawanda zvisina kubuda muforoma yangu but toda kukueducata zvishoma because vanhu vakazondinyorera rimwe zuva pafacebook vakati mukristu ndozvaanoita here ndikati haa ndisi mukristu hameno kuti mukutaura naye jesu achiparidzwa tichaona kana tapedza kuverenga iyi iyi tataivhurira nhau yekuti vhangeri haifanira kunge iri mubhuku inofanira kunge iri mauri katapedza kuiverenga ndichazokukuruvhira kuti kana tisiri makristu tiri anani kuti chikritsu chakatanga sei ndichazvibata izvozvo imopedzai yekuti vhangeri nokugara pai kana mupfai mufundisi achiriparidza ndokuti makanzwa zvemufambiro wangu kare pachinamato chavajuda saka reshona ranga rati pakunamata kwavajuda saka tanga tichida kurikorekta nekuti rakatadza kunyorwa bhaibheri reshona zvekuti kana uine reshona ka une chinyaho chebhaibheri yes

ndorakashandisirwa maoriginal manuscripts reshona parakanyorwa hapana kushandiswa manuscripts vaingobvisa kuchirungu vachiisa kuchishona ndo mistake yekutanga yavakaita iyoyo ende parakagadzirwa reshona harina kugadzirwa nevakanga vari vanhu vamwari varungu vauya nebhaibheri rechirungu vakaona kuti richanetsa kuverengwa nemazezuru ndobva vatsvaga vaya vanganga vaendesa kuchikoro vakaitisa mastandard eyayayo ndobva vanzi translator zvimwe zvinhu zvavakanyora hazvisi consistent nebiblical scripture even mamwe maversion echirungu akamanzwa isu tinongoverenga king james version chete ya1611 ndiyo yega version yebhaibheri pasi pezuva yakagadzirwa nemaoriginal manuscripts kana tiri kuti mamanuscripts tiri kuti zvinyorwa zvanga zviri pamachira nepamatehwe napamatombo zvakanga zvakanyorwa kwaisraeri kwakaitika nhau dzebhaibheri hadzina kuitika muno hakuna chinyorwa chiri muchishona saka old testament manuscript rinobva pana genesis kusvika pana, ma, pana malakai rinonzi textus rinonzi masoretic text rinonzi masoretic text riri muchihebheru chihebheru chacho hachina kufanana nechiri kweiko zvino ChiHebheru chemazuva iwayo chainge chiri mune inonzi pictogram, chasiyana nechatiinacho. Even chatiinacho chinotori very difficult again, hachina kana one letter iri paalphabet. ChiHebheru chaicho chaicho zviri kunzika zvandora of course pane mamwe pane zvimwe zvinyorwa zvisina chihebheru zvakanyorwa nechimwe chimwe mutauro unonzi sumarian language zvekudhara like mabhuku akaita sana ester because nyaya dzacho hadzina kuitika kuvaebheru dzakaitika kuconfederation of media and persia but masoretic text ndiro old testament manuscript saka pakagadzirwa eh, iri ratiri kutaura iri king james version ra 1611 vakataku vakatsvaga magiriki nemaebheru vakauya kuengland ndobva king james vati toda kuti vanhu vangu vanamate mwari uyu Asi havangamunamate kana vachiverenga Bhaibheri nemutauro wavasinganzwise. Ndibvisirei Bhaibheri kubva mumutauro waro mundiisirewo kuChirungu. Ndobva paitwa basa rakatora more than a year rekutranslata rekutranslata magwaro kubva pachiHebheru kuOld Testament kuti chiuye kuChirungu. EkuNew Testament manuscript racho riri muchiGiriki chinonzi Textus Receptus. Saka Kune vamwe varume vatatu, varume avangani vatatu, mazita avo anonzi West na Court na Hot, West Court and Hot, ndo vakanga vambotraya kuda kugadzira imwe version yakanga ida kugadzirwa kuna 1300 but yakanga ine mistake because mamwe maversion emabhaibheri atiinawo haana kuzogadzirwa nemamaniscript aya ari maviri kwakazonhongwa mamwe anonzi manani canon maniscripts akangonhongwawo ndokubva atanga kushandiswa ndo akashandiswa kugadzira vana english standard version revised standard version new international version good news bible iwaya ane mistake yakawanda ane zvinhu zvakawanda saka vachizopedzisira wana ana sira nana makabi zvakatorwa mumanani canon manuscripts saka zvakatangwa nevakomana vari vatatu west nacot nahot ndivo vakanga vari muvambi nemukwanisi wekudzungaira kwemabritish panhau dzekunamata mamaniskipti iwayo rimwe racho rinonzi codex sinaiticas because rakanhongwa pasinai pamount sinai rimwe racho rinonzi codex vaticanus rakanhongwa pavatican kutoti pavatican pangawanikwe vhangeri zvichiitika zvichirudziiko jesu haana mbosvika muitaly akararama akafa ari muisrael nepalestine because dzasplita mazuva iwayo saka tinoda kuti muzive kuti Raiswa muchirungu. VaZezuru vakapiwa basa nevarungu vakazoda kuribvisa muchirungu vakariisa muchishona ndobva vamanza zvisingaiti. Chitendero chinonzi religion chainzi Judaism because kwaIsrael kwanga kusina murayiro waMozisi bedzi kwakanga kwamuka a parallel religion yainzi Judaism. Judaism ndo yakapopotwazve naJesu pabhuku yaMateu. Inzwai kuti Jesu akapopota achiti kudii pamusoro peJudaism. Judaism yakanga isina kumbobvira yarongwa naMwari. Vanhu ndo vakangomuka one day vakati tadii kutanga chechi sezvakaitwa naGuti muno muZimbabwe. Handi tiri kuona paMatthew chapter 15 pane nyaya yakaitika ipapo. Regai iverengwe zvishoma ndikudzidzise zvishoma pamusoro pethe Jewish religion. Ukanzwa ichinzi Jewish religion usafunge kuti ilaw of Moses iri kurehwa. IJudaism iri kurehwa. Judaism zvayakaita Mwari achitanga church akaitanga paExodus 12. Ndopakatangwa church naMwari. Before Exodus 12 kwakusina church. ende unoverenga bhaibheri rako hakuna akambopfugama akati ndakunamata kuna mwari ndopira kuna mwari ndobayira kuna mwari ndoteedzera murero wamwari kwakusina murayiro wamwari murayiro wakatanga paexodus 12 pakapiwa the first law yepassover kusvikira pazopiwa the decalogue yakapiwa paexodus 20 kusvikira papiwa mitemo yamoses saka mwari achitanga chechi akatanga chechi yaakarekruta vanhu vatatu kana kuti vaviri akarikuruta levhi ndokubva ati levhi iwewe uchaita basa rekundipa vaprisita nevarevhi saka paive nemaprist nemalevites maprisita ndo aipfeka efod achipinda muhall of hollies musanctuary muinner court vomira paalter of incense every day vachipisa mashizha Muprista mukuru opinda muHall of Holies paDay of Atonement inonzi nechiHebheru Yom HaBikurim, Day of Atonement, yakanyorwa paLeviticus 16. Aisapinda asina ropa kuti vanhu varegere kuzvitadzo zvavo, but aiswera ari muinner court umu muHall of Holies aingopinda kawani pagore, riri zuva rechi riri zuva rechi 10 remwedzi weTishiri pakalenda yaIsraeri, mwedzi wechinomwe. Paiitwa mutambo weSukkot waitanga musi wa 1 Tishiri uchipera musi wa 21 Tishiri. Zviri kudzika zvati kutaura. Haisi July mwedzi waIsrael wechi 7 haunzi July. Israel haana mazuva akadaro. Inzwa iti kunara pasaidi pangu zvanzi mwedzi wani unoitwa Yom Habikurim. Mubvunzo kuti mwedzi wani unoitwa Yom Habikurim kana kuti Yom Kapei. Mwedzi waTishiri mwedzi wechi 7 kunoitwa mutambo unonzi wesukoti nechishona ndiko kuti mutambo wematumba kana kuti the feast of boots zviri kunzwika musi wekutanga kusvikira musi wechi 7 kunenge kuchiitwa the blowing of trumpets muprista obva abuda pakati pevanhu odozvidemba kuna mwari dhei rechi7 dhei rechi10 opiwa mbudzi obva apinda onopinda nepakati pesanctuary onopinda muhall of holies vanhu voregererwa yozosara zvayo yaakuitwa day uh, the feast of boots kubva musi wa 11 kusvika musi wechi 21 saka vaiita 3 weeks vari pamatumba ndo pavairegererwa zvitadzo but kuofisi kwake kwaaiswera musamichuari muina court muholy place saka kwaiti outer court ndo yakanga iine the altar of a bent offering kana kuti the altar of sacrifice dzese dzaizobayiwa dzichinzi dzinonozorwa ropa radzo apa ah, paaltar of incense musamichuari kana kuti uko kuhall of holies dzaibayirwa panapa paalt of sacrifice nechihebheru panonzi pamizibag hachizona kana kuti pamizibag hayola ndopayaibayirwa ipapa muprista otora ropa kana riri day of atonement yomabhikurimu aitora ropa rebhuru ombotanga apinda muhall of holies onosasa pachi pacovenant box ka 7 nekuda kwezvitadzo zvake obva adzoka opuhwa mbudzi mbiri nevanhu vaisraeri one oiuraya otora ropa racho obva anopfuurira kuhall of holies onosasa ropa paya paya pamesi pa, pa city akagara pamusoro pecovenant box kuti vanhu varegererwe obva adzoka musanctuary osanganisa ropa rebhuru rekutanga nerembudzana osasa paoltar of incense inonzi nechiHebheru Mizbag Hakitoros. Ndopayaizoperera basa nyaya yacho ipapa. Saka ndo rakanga raitwa basa remuprista mukuru, vaLevhi vaiita basa rei? Vaiita basa rekungotema huni kunze kwechechi uku vachidii? Vava vari mageneral workers patemberi, vakanga vari vana vaLevhi asi vasingabve kuchiuno chaAroni. But Mwari akanga ati Levhi ndiye anondipa vaLevhi nevaprista, kobva kwazoita office yevaporofita yakanga iina moses ikazopiwa vana vana jehu vana elisha vana elija vana vana vana vana vana gadhi navana nathani ndo vakanga vachiporofita saka ndo vanhu vakanga vari vaviri vaishandira mwari kuold testament kwakuine mapoka maviri the priests and the prophets nzvimbo yainamatirwa yange iri one yainzi the holy temple yakanga ine three compartments muno mandiri munomu ndo muouter court muno mandapinda munomu ndo muinner court kana kuti muholy place umu ndimo muhall of holies munopindwa kahwani pagore padere yom habikurim but ukazonoverenga matthew chapter 1 zvichienda mberi unonzwa zvichinzi jesu akapinda musinagogi akaita nharo nevafarisi ukaverenga uchibva pana malakai uchidzokera kugenesis hausangane nemazwi iwayo hakuna sinagogi pachechi yaisraeri hakuna vafarisi hakuna vasajuse hakuna sanhedrin hakuna malawyers vakabvepi vanhu ava ndo vakanga vari vakuru vechitendero chechijudha ndomawira akaita judaism judaism yaitungamirirwa nevafarisii but the church of israel yaitungamirirwa nelevitical priesthood zviri kunzwika zvati kutaura saka jesu achisvika akazviziva kuti nyika ino yaane chimwe chitendero chakasiyana neorder yakasetwa namwari Saka pamidhwi 15 chii chakaitika? Ndoda kuti uone kuti chitendero ichi chaiparidza sei. Chaiparidza murayiro, but chachide kuutwisa kwachakanga chauita. Chakaburana pa 15 dzaMateo nemukuru. Zvino vaFarisi navanyori vakauya kuna Jesu vaJerusarema. Ava havamo muodha echechi yaIsraeri, ndevechechi yechiJudha. Vadzidzi venyu vanodarireiko? Tsangidzai.
Zvino vaFarisi navanyori Vakauya kuna Jesu vachibva Jerusarema vakati, Vadzidzi venyu vanodarikireiko murayiro kutsika dzavakuru, nokuti havashambi maoko kana vachidya zvokudya? Akapindura akati, Mirai, muri kumhanya, mukaverenga vhesi munombomira zvisho. Inzwai kaimi. VaFarisi nevanyori Pamapepa echechi yaIsrael havapo vakangouyawo sekuuya kwakaita mareverend atiinawo nhasi nemaarchbishop atiinawo nhasi azvo avangomba kuvabvunza kuti makauya nevhesi ani hapana vakangouya ndo mawiri avakaita vachibvunza jesu vakati kuna jesu vadzidzi venyu vanotyorerei mirayiro yevakuru nekuti vanodya vasina kugeza maoko. Tsokorodzai mubvunzo wevaFarisi.
Vadzidzi venyu vanodarikireko tsika dzavakuru nokuti havashambi maoko kana vachidya zvokudya. Chasaka vati tsika dzevakuru kuziva kuti hapana vhesi yazvakanyorwa kuti kana tichidya ngatiitei sei but ivo vainge ivo ndoo vakanga vari vakuru vacho Pari kunzi tsika dzevakuru dzatyorwa nana Peter. Vakuru vacho ndo vafarisi. Mwari haana kuti musadye musina kugeza maoko. Vakuru ndo vakadaro. Vadzidzi vako vatyora mutemo zvese akati wani zvikanzi hausi wamwari zvawo. Ndewe madhara madhara. Africa yedu. Urikuona chechi yacho zvayakaita. Ine mutemo waMwari here chechi iyi? Haina mutemo waMwari, ine tsika dzevakuru. Ine mitemo yevakuru. Yes.
Akapindura akati kwavari. Akapindura akati kudii?
Nemiwo munodarikireko murayiro waMwari. Wazvinzwa vaiti zvazvakaita zvasangana vaiti. Kubera Jesu maoko zvasangana. Imi munodarikireiwo murayiro waMwari. Saka isinawo murayiro waMwari versus chii? Murayiro wakuru. Chinzwa kuti akati kudii tangidzai ipapo. Akapindura akati kwavari, Nemiwo munodarikireko murayiro waMwari nokuda kwetsika dzenyu? Mazvinzwa?
Ivo vakati tsika dzevakuru. Jesu akati, aiwa dzi dzevakuru, ndedzedu tsika, imi ndimi vakuru vacho imi. Imi muri kudarika murayiro waMwari muchiimplimenta tsika dzanyu. Tsika ndedze hazvina vhesi. Zvese zvekuti mufundisi anofanira kunge aine kola yewhite paura vabvudze vedze vakuru hadzina vhesi kana kuti munhu achipinda muchechi ngaatyore muzura zviri papa hazvina vhesi kana kuti vanhu ngavatarise kumabvazuva hazvina vhesi mitemo yevakuru god bless our food amen itsika dzevakuru Ivhu kuvhu itsika dzevakuru. Muri kutyora murero waMwari nekuda kwetsika dzenyu. Yes. Nokuti Mwari wakati. Inzwai zvakataurwa naJesu. Zvikanzi naJesu indoza zvakataurwa naMwari. Mwari akati kudii? Kudza baba vako namai vako. Mwari akati kudza baba vako namai vako. uye unotuka baba kana amai anotuka baba kana amai ngaafe norufu ngaafe rufu chairwo ukatuka mudhara wako mutemo waiti unofanira kufa iwewe asi imi munoti imi vakuru munoti kudii ani nani unoti kuna baba vake kana amai vake chinhu chipi nechipi chinhu chipi nechipi chamaifanira kubatsirwa nacho chamaiti munobatsirwa nacho kwandiri chava kobhani chava chipo kuna mwari ayewa bvisa ipapo vakazikadei zvozvo ndosaka izogumbuka because bhaibheri ishona andizvide izvozvo kuti rinopota richibvisa mazwi akaiswa ipapo roisa chii izwi riri ipapo rinoti kobhani saka zvarakaita rakatranslata kuti kobhani raidei rakasiya zvakadaro kuti kobhani inozotaura kuti zvorevei kuti kobhani naishamani iwe kana uchinzi pita kana taakunyora muchishona toti dombo akataura akati even tiyaziva kuti dombo peter zvoroti dombo ka hatingachinje zita rako kuti wakudzi dombo zvinoita here hatifaniri kudaro haleluya saka inzwai asi imi munoti ani, ani nani unoti kuna baba wake kana amai wake chinhu chipi nechipi chamaiti munobatsirwa nacho kwandiri chavakobani ndokuti chipo kuna mwari haachakudzi haachakudzi baba vake kana mfana baba uyu vake haachakudzi baba wake naamai vake asi haane mhosva asi haana mhosva makatorera murero wamwari simba netsoka Maka- dzenyu makatorera murero wamwari simba nekuda kwetsoka dzenyu saka zvavakaita vafarisi iskandal iri kudari pasendiva kwe skandal skandal yavaiita vafarisi vatanga judaism yavo vakatanga kuita maconversions ava vaiita mumurayiro Mutemo unoti mukomana uyu akanzi nababa vake ndichererewo mvura akaramba anofanira kutengwa nematombo obvafu zvavakazoita vafarisi kusinagogi vakabva vadedza vapfana vese nhubu vakati apfana zvamunoita panapa pane system inonzi koba kana maramba kutumwa nevabereki vei mhanyai kuno mosiya matikata amumbofa saka mbereka akauya kusinagogo achiti ndauyawo kuzoripota kuti mwana wangu inhubu vafarisi vanenge vakakatwa kudhara nevapfana ava farisi anobva titambire amai titambire baba akomana mwana anetsaka uyo iye voti ee eh, ari kushupa nezoti kamupiridzi agadheni akati ndezvenyu zvonzi o oh, asi haana kutaura iwe voti kutaura kuti zvonzi ah, mukomana akamukira kuno kuseni akati ada kuswera nezuro achishanda pasinagogo achitsvaira tsvaira akanga achida kuisa chipo kuna mwari saka ndofunga ndo paakazodzoka kumba anga aneta chakachiri ranga riri zuva rechipo chamwari saka vafarisi vaiti kuvabereki vavo mfanha uyu ka uyu aizvipa kuna mwari sechipo kuti ashatire pasinagoga saka kuramba kwaaita kutumwa ka indava yekuti anga achishanda patemberi pasinagoga saka hachafanira kufa saka vakaita mari nefuraudiyo zvisikaite bcause imajina kuti iwe watumwa namudhara wako wonyatsoziva kuti ndikabatwa ndichafa unogona kutengesa kana foni womhanya kusinagoga unoita sei zvako unokata saka inotonzi kobani system vakagadzira system yekuita undercut the repercussion of the law but it had fraud attached to it jesu aiziva kuti uti akaizivawo sei because idzo dzinge dzainetsawo futi because dzakazobonetsana josefa namariya musowa dzakadzatiza paya padzine tikorufiezi ndofunga dzakatombobvunza bvunza kuti kukopa ndiri kufamba sei ndichiziva kuti tikaburana kumbawo kutoonozwa kungoda kuti igonzwisika chete nyaya saka waiti kana uchigara nemubereko wako unotoita dara rekunetsa pamba provided une mari unozongomhanya kusina gogi ono tinoit ndauya kuzotora kobhai omboisa mari saka jesu ari kuti mutemo waiti mwana akadaro ngaafe imi muri kuti anga achiita chipo kuna mwari ndiko kuti kopa naizvozvo munoshayisa shoko ramwari simba kwete nekuda kwetsika dzamwari aiwa nekuda kwetsika dzemadzibaba enyu thank you saka taenda kumatthew 15 tichida kuishandisa as an example yekuprova the variation that exists between the mosaic law the old testament order and the judaistic religion makanga muine kuvhengedzera kwevanhu vakanga vachiti murayiro wevakuru tsika dzemadzibaba but vachiita reneg on the law of god kuti tinyatsoziva kuti Simba iroro vakariwana sei rekuti vanhu vaIsraeri vabve kutemberi kwavaifanira kuenda nemameters avo vouya kusinagoga? Hazvizivikanwe, but what is established by history is the organization yeJudaism. Judaism became more organized than the system of the law. Yakanga yavaka zvikoro zveBhaibheri kuya kwanga kuina naGamariero. kwakatrainwa pauro chifarisi kuya kuya kujudaism saka uchiona kuti pauro ari kutaura pagalatians chapter 1 vhesi ya 13 makanzwa zvemufambiro wangu pachitendero chechijudha tikatarisa odha yemurayiro pauro haaifanirwa kuparidza murayiro because murayiro wange wakapiwa custod yalevi pauro aibva kuna benji Anga ari kastodheni wemurero anga ari Levhi, ndiye aibvumidzwa kuparidza murairo. But Pauro haana kupinda pakuparidza murero achiuparidza patemberi. Patemberi Pauro haana kana cheya yekuti ange agare kumberi aida kuparidza. Anenge achinzi uri mwana wesangano, enda kunze kwedarewo, enda kunze kwetembero. Kwaaigona kupfeka zimugubvuru rako rerya repepo rerya, onzi rabhi Pauro kusinagogi. ndokwainzi rapai zvanzwika ini ndinoda wanyatsoziva kuti ndikunzwika here galatians chapter 1 verse 13
nokuti makanzwa zvomufambiro wangu kare pachinamato chavajudha ehe kuti ndaitambudza kereke yamwari zvikuru kwazvo madzokera futi pachinamato isai chitendero Isa chitendero, itai religion chitendero, nokuti makanzwa zvemufambiro wangu kare pachitendero chavaJudha kuti ndaitambudza kereke yaMwari zvikuru kwazvo. Kureva kuti ukapinda muchitendero unotambudza chechi yaMwari kana uchitoti tiri vemubatanidzwa wezvitendero ka uri kuti tisu vatambudzi vekereke yaMwari. kudara vasati vakuti uri wechitendero chipi bcause ukajoina religion you become a persecutor of the church of god yes ndikaiparadza ndikaiparadza pachitendero chavajudha pachitendero chavajudha ndaipfuura vazhinji vezero rangu parudzi rwangu ndaidarika zvemhande yepamusoro Ndichinyanya kushingairira tsika dzamadzibaba angu. Ah, wazvidzwa.
Waona synchronization inokwanisa kuitwa pa Matthew 15 ne Galatians 1. Hanzi ndainyanya kushingairira chii? Anga achiti aishingairira shoko raMwari here? Hakuna shoko raMwari kuchifarisi. Kunongori netsika dzemadzibaba. haleluya ndaishingairira chii because kujudaism kwaiparidzwa tsika dzemadzibaba vakuru vakati mudhara akati baba vakati bishopi vakati mupostora akati muprofita akati amai chaza vakati ukati ubvunza kuti pavhesani vanoti hazvina vhesi ndimama zvataurwa namama hazvipikiswe arisi vhangeri iroro itsika dzevakuru ireligion it doesn't constitute the gospel the reason why the preacher must always refer to scripture when he preaches the gospel It is because when those that hear him begin to relay his message to other hearers, they should not quote his name. They should refer back to the scriptures which he quoted from when he preached his message. Saka tinoparidza tichiti magwaro anoti kuti paunoenda kwaunoenda hauende uchiti apostle chiwenga vakati because zvandakutaurira zvabva magwaro saka hauti apostol vakati unoti magwaro akaverengwa akati ukangoti apostol vakati chete hapasina vhangeri dzatotsika dzevakuru oona musana wacho dzatova chii tsika dzevakuru saka wakazoita sei pauro Zvino Mwari, iye wakandisanangura kubva padumbu ramai vangu, Eh, akandidana nenyasha dzake, Mwari akakudana kuti udii? wakati afadzwa nazvo, Ndokubva Mwari afadzwa nazvo kuti azarure mwanakomana wake kuti mandiri. azarure mwanakomana wake mandiri. Wanzwa kuti rakanga riri pai vhangeri? Takachida kuverenga kuti vhangeri riri pai, ngarirege kuve munotibhuku kana kuti mubhaibheri, ngaringe riri mauri. Pauro anoti to reveal his son in me which means the gospel was revealed in Paul. Rimwe zuva ndakauya panapa iri Friday saizvozvo vanaparidza ndichangopedza kuparidza ndaipedza na 4 because ndaizo I mean anenge matema aizoparidza after ini ndichiri kumhoresana nevanhu ndobva mumwe ati ndikubatire bhaibheri ranyu sakata naro one week yese handina bhaibheri apa ndofanira kuparidza everyday maziva vaenda yaparidza everyday akadzoka ndari after a week zvikanzi amunhu wamwari sori ndakazotora bhaibheri